Akkam jirtu kabajjamtoota hordoftoota kiyyaa video biraatiin walitti deebinee jirra video nama booharsu nama bashannansiisu akkasumas video barnoota irraa argannu hanga dhumaatitti na faana turaa like godhaa akkasumas namoonni maatii chaanaalii kootii hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'aa yaada keessan comment irratti naa barreessaa gara video

Yeroo baay'ee irra deebi'ee dubbadhee jira namoonni viidiyoo akkanaa hojjettan of eeggannoo guddaa isin barbaachisa. Viidiyoo namni miidhaa isin irratti geessisuu danda'u hojjechuu hin qabdanii of eeggannoo godhuu qabdu. Mee suuraa hin kaas. Suuraa akkam ka'uu barbaaddan? Maaliif beekna inni ijooti fotoo kaanuun jedhe? Haa inni ijootu ka'a isin hin jedhee? Ee Qophaa'a. Akkanaa miti. akkamiree?
Qophaa'a. Inni ijoo birri isin kafalu addi miti? Qophaa'a. Maal taatan? Bara mucaan na buna dhunne mee qooy mee na kaasi. Maal taatan hojjeta jira anan jeeqina asi. Kaataniif ture.
Adaraa tokko duraa wajjin kan saniif qanaa dhiiga. Inni ijoodhaami keessanillee afaan keessa waliin qabadha. Akkana odoon taane ija keessanillee banaa. Ijaan bolonaa sinaa kaa. Laalee fuudhee bee maal sitti si gootaa beeka ija bunaaf tuuf. Eebadi laalee fuudhe. Mee qophaa'ame.
Ganama deebi'aa fudhadha.

Fatihaan hoo maal jetti mee waa'ee kana irratti haa ilaallu. Fatiyye eessaa fiddee naan jedha hudduu kan. Mucaan idaa hudduu fidanii nan laalu jedheen ture. Achi Ay ka'ii Fati. miizee si waamaa jiran. Ana akkamitti haa deemu keessa galee jira kuni akkana xamaamaadha laala wallaahi na fokkisiise kun gaafa san qoyyaa ittiin galcha itti galaa qoy itti galaa qoy Ay Fatiya. ittiin galchaa jira abshir
laala Amma kana hin gooba'e. Amma kun akkanatti gooba'ee jira. Akkanatti na jalaa ka'e. Cinaa deeme sini galee. Akkamitti haa ka'u? Ana akka nama quunxaaniin qabeetti akka nama sagaraa waxxareetti godhadha. Akka nama fincaan waxxareetti godhadha. Mucaa qaanfadhe. Achiin baakkee inni isti naamni hin jedheen.

Ara ara taa'ii ara taa'ii gara cinaa deemeera tokko naan jedhe. Achiin ana ayyaa jedheetiin ol ka'ee ol ka'ee jechuudha dabbaa kiyya eh, shamizii isaa naa kenne wallaa shamizii isaa baasee jaappooniidhaan jira laala bakka sargiiti dafee shintibeetii dhaqee deemee keessa akkana isa kana laa isa kana akkana sirreessee akkana godhee akkana godhee sirreessee achi booda

Waan aadaa wayii natti fakkaata garuu. Waan aadaa gosa nyaataa moo waan uffatamu moo waan harkatti qabamu moo caaccuudha moo maal sanbaleexni maal sitti fakkaata? Sanbaleexi. Waan aadaa eega jette waan aadaa akkamii? Sanbaleexi jechuun ana waan uffannaa wayii natti fakkaata.
Uffata aadaa.

Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanniinitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti turtii gaarii.